Yes.
Vangu kumusha kwani ndiri kupi? Kuchivu.
Kuchivu andika.
Saka iwe ufunga kuti kana uchitaura turungu twako utu ana ambuya vari kumusha vanonzwa here? Havanzwi hanti. So tinchida kuti utaure neshoni.
Okay, there you have it. Mr. Kadzura vari kupromota local language vada kuti tikete for everyone. It's okay. Mr. Kadzura, munhu wese ara kuziva kuti nei imimi muri kuda kuita mutungamiriri. Eh, inini chekutanga todaita mutungamiri nekuti ndaona kuti ah, da kugadzirisa zvinhu zvakawanda tinotanga neikoko kumusha kwandiri kutaura kumusha ndiri kuona tumwe tumbuya turi kutambura twakatsiga huni tumwe tumwe kutoshe kusageza kugeza tinenge chida asi nyaya yekuti tiri kushaya chekutogezesa chacho
so inini kuva kwangu panapa kwakakomborerwa kana ndiri panapa nekuti kana ndiri panapa ka ndauya kuzotopromota semundadoita president saka ndotanga nekuti promota tuchembere choto bhozi ndofara tuchembere chindoona ndakadai so ndorespekta kwandikabva kana muchiti makutanga nekuti promota muda kuvapromota sei nyatsojikisai e eh, kana ndichiti kupromota zvamafanira nekuti nda kutanga nekutobatsira ndokupromota kwacho so ini ndiri tupromota twavo so chanda kutanga kuita da kutanga nekutobatsira tumbuya tutu tichatobatsira nesipo sizvo bcause tumwe unoziva kuti tumbuya twakatsvukirira asi izvezvi ukakaona ka kanenge tsito zvako saka inini chinhu chandida kutanga kuita ka kutanga nekutupa sipo yekugezesa chaiyo chaiyo kuti tionekero munharaunda yatinogara oh mr kadzura vakuda kubetsera kwavakabva vanoziva kukosha kwana amai orit misi vakadzura imimi hamuna kungomuka mubva magumbezi muchiti ndakuda kuita president mhm. obvious kune chii chakakuinspire chakada kuti muite president tokumboti tiudzo kuti chii chakakuinspire kuti munoita president mm -hmm. Inini kubvira ndiri kadoko ndiri mudumbu mamai vangu ndaingozvinzwa semudzikiro wandozviitawo ndakarova suti ino kuti ndaita president handinonzwa eh, ndaingozvinzwa kuti haa kana ndakapfeka suti ndaindiri right ndakatozvarwa ndakaipfeka ndikapfeka nhasi ende ndaiziva kuti ndichaitenga so chinhu chakandiinspire kuti ndizoita president zvakangozvarwa zviri mandiri ende eh, sezvaunongoono zvinhu zvakandifita kuti ndive nchito president
okay they have it you got a good sense of humor okay so imimi mr kadzura handiti ndino sekunzwa kusa kwangu makakurira ku musha wemabvuku ndokwamakakurira kusvika pazuva rinonzi nhasi hazviite kuti mutange kubetsera vanhu vekuchegutu vanhu vekukadoma vamusina ukama navo munofanira kutanga matobetsera vanhu vemunharaunda menyu saka imi chii chamakatarisira kuitira vanhu vemunharaunda menyu kuti vakwanise kukuvhotera chii chamuda kuvaitira e, chekutanga chandoda kukuudza usati oenda kure nekuti inini handina mangwana handina kubva kumusha wemabvuku ini ndakabva kumusha kwechirungu kunonzi kuchitown ndo kumusha kwandikabva okay.
saka ini ndoda kuti uchidzokorudza mvudzi wako nekuti ndati nditange ndagadzirisa pawakanganisa nekuti handidi munhu anondikanganisira basa kana ndakapfeka sutu fanikira ndikapfeka
mubvunzo wangu ndewakuti chii chamuda kuita imimi kunharaunda yamakaberekerwa chamuda kuvaitira kuti vazokwanisa kunge vachakuvhotirai kuti mukwanise kupinda muofisi imimi Eh, inini chekutanga ini kwandinobva kune twapfana tinokika bhora singaite zvekutoti ndiri mudikiwo ndaitombotibatsira kukika tisati ndafunga hangu pfungwa dzekuita president asi dzaa dzagara dziri mandiri muropa zviri muromba eh, chekutanga toda kubhozi twapfanhe toto kamwe unokona kachiya nebhuruga rakabamuka kweso saka inoda kutanga nekututsvagirwo matrauser rinani nekuti ndinorwadziwa nekuti rinki rese rinenge rakabamuka uchiona kamupfanha kane shungu kachigona kachienda nechimodho bhora kana kachimwe ndakadya maputi kana kachingobva pamba kasina chakadya
okay tiri kuona kuti mr kadzura munhu ane mwoyo nevana akakubetsera zvisingaite zvisingaite vana ndine mwoyo navo ende handitombodi kuona inini pandichapinda ipapo hakuna mwana anorohwa munyika ino
mr kadzura mubvunzo wako kupedzisira ndewekuti munoda kuita mutungamiriri sei tichitarisa hestel yenyu iri mumusoro vanhu vanodzidza chii kwamuri nehestel yenyu iri mumusoro e, ipapo ndo pane achida kuti tisvike because mubvunzo yoo hana kutanga wovhunzwa nhasi okay. e, munoona rasta randinaro ke ndakazvarwa ndinaro tine one munhu muzimbabwe akazvarwa ane rust and uh, ari kure rinoramba riri ipapo e, chandikatanga kuona pandiri ndechekuti inini ndichizvarwa pfungwa dzaive shoma dzekufunga chaidzo chaidzo asi nenyaya yerasta iri kairi pfungwa dzangu dzakazouya dzawedzera kudarika dzivamwe dzese imi mune pfungwa 5 inini dzangu dzabva dzaita 6 kuratidza zvandinofunga Saka tisiyanei nezvamunofunga. Eh, chimwe chinhu chandachida kukuudzai futi pana ndichiedza kuti ndaita president ndandichidaita president wechechi inonzi wisire kana muchiziva chechi inonzi wisire ndo chechi yandaita president e, kana achitaura kuti ndichabatsira tuvana tuya tuya pane zvinhu zvinouya nemadhona because tine mamwe madhona atikafonera ari kubva kusouth ndo anenge achindibatsirawo kuti ndive ndichachengeta tuvana twemuchechi medu then tumbuya twanechipo magalo ndinongozivawo madhona nekunaka kwakakaita anotipo upfu hwekenya upfu hwakasiyana siyana netumwewo tusangu langu twatinoziva so ndinenge ndichivabatsira natwo

twist akadzura ndokujecha kwatikabvawo tese tingori vanhu vekujecha mumwe chete me jtr im from cheetown and this is 24 hour tv the tv that brings you mabanangana nemany all the time peace